njĩtagwo mũra wa wanjikũ na maya nĩ managĩ na icanjama cia kiumia na kiumia gĩkĩ tũrĩ mwena wa gatanga tũrahungura matũra ma kĩa mũtua gĩtuamba na gaikamba na mũingĩ gũkũ ũratwĩra wagagĩtio nĩ nyamũ nyamũ ciĩtagwo therũ ihana nũgũ tũnyamũ tũu tũtihĩtĩkaga tũnyamũ tũu tũtinyitĩkaga Na ndĩraigua tũtherũ tũtũ tũciaranĩte. tutiekaga family plan na tu tuciaranite muno twara twanini na riu ni tuingi biu Ĩĩ, nginya guthugumira andu ni njoru biu arabu turi atumia tucitituragira twaca wona wamikora kumemagia ukona teguku Cirahungura nginyagia nyũmba. njuge ciroka nginya nyumba ogo no gutigite gathaburia riko ka ngima ugakora ni gathire ugikorwo hingurite riko ni cirakua nginya thaburia ya ngima ugatinda ukimietha ukamiaga ii nĩ njaganu atĩa itirorera atumia Itiũra- ititũragĩra ĩhambaga mũtĩ igũrũ ĩkambĩrĩria gũthuguma wĩ haha thĩ rĩu no ũrirwo wona guoya warũgama therũ nĩ citũ nyamarĩtie biũ cirathuguma nĩ cia njamba kana nĩ cia nga icio cia no- no nga cia njamba no nga cia njamba tondũ thuguma ĩrũgame ĩikarĩte ĩkũrorete ũũ ĩgakũroragĩrĩria ĩgathugumaga Ĩndi werwo ĩmũtĩ igũrũ we na mũtumia nĩ gũthuguma ĩthugumaga. Ĩĩ. Rĩu no ũrire tondũ ma- mathugumo ma nao ndũĩ karĩ hatari. Mangĩgũthugu- Mangĩkũminjũkĩra ndũĩ karĩ ũkũrwara. Ndũĩ ũhoro wamo. Ih, na ndå ä renda coke ä ke atä a Ndũngĩmenya rĩu nĩ- kũu nĩ- nĩ- nĩ- nĩ citũiraga ithuĩ atumia nĩ citũiraga. na mũtigĩkĩre nguo cia rũme nĩguo muone kana nĩ cikũmũrĩra Wekĩra mũbuto ũrĩa wĩ mũtumia rĩ, wĩkĩre ngobia nĩ kũra. No ndĩrakwĩra ona kahĩ kaigana ũũ, we wĩkĩrĩte nguo na kahĩ goke na mũbuto kaigana ũguo.

Ĩĩ, nĩ- ndiramenya iramenya na kĩĩ niĩ ngandĩ ici nĩ iramenya nĩ iramenya na nyondo na wĩkĩrĩte mũgutha nĩ ira ciĩna ũrugarĩ mũingĩ biũ ta rĩu rĩrĩ kwĩna mbembe njũa ciagĩa rugarĩ iciaranaga gũciarana gũciarana gũciarana iciaranaga tũhatha tũhatha tũhatha yani ona kumagara no thina mutumia ndangĩgĩra maĩ na hau e wiki no ũthire na kamũkebe ũkĩhũrahũraga kana gĩcinga ũthiĩ nakĩo nĩgetha ũhote gũtaha maĩ ũinũke cikĩrĩ na mwĩgangaro rĩu waciona nyamũ icio ingĩ ci mahu ũkena rũgamĩte ikarago ingĩ ina twana ĩkuĩte na no karonga Na ngũigua we nĩ ũraguthũrĩtwo. Ĩrĩ ũkagua. Tũraũrio na mũtumia ũngĩ harĩa ĩhĩ mbũtũ igũrũ akĩka atĩrĩrĩ. Ĩgatuĩkaga ũguo. Ũtanjĩra. Atĩ ĩgeka atĩa? Nĩgetha kuoga tondũ ciana ciĩ haha. Ĩgĩkagwo-rĩ, ĩ mbũtũ igũrũ-rĩ. Yaani mbũtũ igũrũ ka- ikamĩa. Iratwarĩria na cani cia wagathoni. Ciĩ mbũtũ igũrũ. ici cia gå kå kwanyu nä cia kä agana må no ĩgekaga ũguo arĩ gũtheka mũratheka nĩ ũhoro wa ma nĩguo ene nä managä na icanjama cia kiumia njätagwo mwaåra wa wanjikå kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia wareherwo nĩ ekeza sacco wenda kwĩgĩra mũgũnda nyũmba ya gũikara school fees ya mwana emergency loan kana ngari wĩyandĩkithe na ekeza sacco na ngiri igĩrĩ we mwene ngiri inya mũrĩ joint na ngiri ithathatũ mũrĩ chama kana ngurubu kana kambuni